Tidet ad kent-terr d iḥerriyen. Ad tinim d acu-t tidet i wakken ad nuɣal d iḥerriyen. Tidet n ṣṣeḥ ur yettwafa ara di ddunit-agi, tidet tekka-d ḥaca sɣur Ṛebbi. Ihi win yebɣan ad yessen tidet, i d-yettaken lḥuriya, yelzem-as ad iqleb awal Ṛebbi ilan d awal n tidet. Bɣiɣ ad kent-ɣreɣ ayen i d-iqqar Ṛebbi deg wawal-is ɣef lḥukkam iḥekkmen fell-aɣ. A lxaṭer in ara Ṛebbi yettaɛa zdat-s yeswa akter d tikciwin yerɣan kamel. Bɣiɣ ad kent-ɣreɣ a lxaṭer acḥal d abrid wid ittqelliben lḥuriya d imnuffaq ɣef leḥkem n tmurt-nsen. Yettwekteb deg Inǧil. Mkul yiwen yessefk ad iduɛa lḥukkam ilan nnig-s, alaxaṭer ulac lḥukkem ur d-nekk ara sɣur Ṛebbi. Lḥukkam ilan, d Ṛebbi i ten-isersen. Daymi, win ittɛaṣin lḥukkam, ittɛaṣi lamer-nni i isers Ṛebbi. Wid ittɛaṣin, ad awin aḥekkam ɣef iman-nsen. Mačči ɣef ccɣel lɛali, lameɛna ɣef ccɣel n diri ay ttagaden lḥekkem. Ɛni tebɣiḍ ur tettagadeḍ ara leḥkem? Xdem lxir ad tesɛuḍ acekkeṛ-ines, imi leḥkem d aqeddac a Ṛebbi i lxir-ik. Lameɛna ma txedmeḍ cceṛ, agad, imi mačči ɣef ulac i yerfed iskin, lxaṭer d aqeddac a Ṛebbi ad yerr ttɛaṛ ad iɛaqeb win ixedmen cceṛ. Ṭṭaɛa ihi ilzem mačči kan deg lxuf d lɛaquba, lameɛna diɣen a lmendad n wul. Ɣef ssebba-agi diɣen ay tettakem leɣrama. Alxaṭer leḥkwam d iqedac n Ṛebbi i xeddmen kul ass lxedma-nsen. Rret i medden akk lḥeqq-nsen. Leɣrama i win i s-ilaqen leɣrama, lmeks i win i s-ilaqen lmeks, lxuf i win i s-ilaqen lxuf, lḥerma i win i s-ilaqen lḥerma. Ɣurwet, a wen ittales walbaɛḍ ula d acemma, ḥaca lmaḥiba deg wagarawen, imi win iḥemlen lɣir ikemmel ccariɛa. S tidet, ayagi, ur tzennuḍ ara, ur tneqqed ara, ur tettawkreḍ ara, ur ttemmaɛeḍ ara, ma yella kra n lumur nniḍen n jemɛa deg wawal-agi, ad tḥemleḍ lɣir-ik am iman-ik. Lamaḥiba ur ṭṭuruy ara lɣir, lamaḥiba tella ihi d akmel n ccariɛa. Ma nebɣa lbaṛaka n Ṛebbi deg ubrid-nneɣ, yessefk-as i mkul yiwen ad idewɛa ad ikaber lḥukkam, lxaṭi d Ṛebbi i ten-isersen. Ma neḥseb lḥekkum i iḥekmen fell-aɣ yeḍlem, ilaq ad t-nerr deg ufus n Ṛebbi i yessnen axir-aɣ, ad yeḥkem ad yedbar ɣef wid iḍelmen. Ma nebɣa lbaraka Rebbi deg ubrid-nneɣ, yessefk diɣen ad nexdem lḥeqq ula d nekkni. Ṭṭaɛa yelzem mačči kan lxuf d lɛaqba, lameɛna diɣen lmendad n wul, neɣ ɣef ssebba n tedmirt. Ɣef ssebba-agi ihi ay tettakem lɣrama, lxaṭer leḥkwam d iqeddacen n Rebbi ixeddmen kul ass lxedma-nsen. Win yugin ad yefk leɣrama, ila d amawkel zdat Rebbi, ur yettaf ara lbaraka. Rebbi iqqar-aɣ-d, Rret i medden akk lḥeqq-nsen. Leɣrama i win i s-ilaqen leɣrama, lmeks i win i s-ilaqen lmeks, lxuf i win i s-ilaqen lxuf, lḥerma i win i s-ilaqen lḥerma. Aytmaten, tettusawlem i lḥuriya, Lameɛna ur ttarat ara lḥuriya-nwen d ssebba yis ara tidirem s tnefsit. Rret iman-nwen s lmaḥiba d iqeddacim wa wa d wa. Ṛebbi i sserseɣ di ddunit-agi d atmaten n wa d wa. Leǧnas n ddunit meṛṛa llan di texrewt n Ṛebbi. Ɛni deg ufus-nneɣ ad nekker ad nnafeq wa ɣef wa? Ala. Ṛebbi yeqqar-aɣ-d, Tḥemmleḍ lɣir-ik am iman-ik. Ma tḥesbeḍ iḍelm gma-k, Ur kker ara kečč iman-ik ad tesseɣliḍ, lameɛna err-it deg ufus n Rebbi yessnen ad yeḥkem s lḥeqq. Di tektabt n laṣel n ddunit, Rebbi yefka-aɣ-d taḥkayt n tudert n Sidna Yusef, yellan d lmithal fell-aɣ diɣen. Ila d mmi-s amecṭuḥ n baba-s, yesɛa ḥdac n watmaten-is i t-iɣelben deg leɛmer. Lameɛna d Yusef i yuɣalen d amɛawen n baba-s, alaxaṭer idewɛa-yas, ur inuffeq ara fell-as. Alaxaṭer idewɛa-yas diɣen i Ṛebbi, yuɣal d ameqqran, yuɣal d ameslek i watmaten-is deg lweqt n ccer. Lbaraka n Ṛebbi tettili ɣef mkul yiwen iḥefḍen ṭṭaɛa, ama d ṭṭaɛa i yimawlan-is, ṭṭaɛa i ddula, neɣ ṭṭaɛa i Ṛebbi iman-is. D bu unadem-agi i yettafen lbaraka sɣur Rebbi. Ḥsiset tura i umur amezwaru n teḥkayt n tudert n Sidney Yousef i d-wɛan i baba-s di kulci, ulamma atmaten-is ttasmen fell-as ɣef annect-agi. Yousef, sebɛeṭṭac iseggasen di leɛmer-is, ikess aqudar netta d watmaten-is. Aqcic-agi ila ɣer warraw n Belha d warraw n Zelfa tilawin n baba-s. Yusef iwwi-d i baba-tsen yir lehdur nsen. Baba-s iḥemmel Yusef akter n warraw-is nniḍen akk, alxater d mmi-s d tusser-is. Yuqem-as tajlabt taɣezfant. Atmaten-is walan baba-tsen iḥemmel-it akter nsen akk, kerhen-t. Ur zmiren ara a s-meslayen s lmaḥiba. Yusef yurga targit, yeḥka-tt i watmaten-is, dɣa kerhen-t akteṛ. Yenna-yasen, Beɛɛed-kun, smeḥset targit-agi urgaɣ. Nella nettcuddu tadelyuwin deg uɛerqab. Dɣa tadla-inu tekker tbedd, tadelyuwin-nwen zzin-as-d, seǧǧden zdat-s. Atmaten-is nnan-as, Ɛni ad tesselṭneḍ fell-aɣ? Ɛni ad tesɛuḍ tazmert fell-aɣ? Kerhen-t diɣen akteṛ ddemɛa n tirga-ines d imeslayen-is. Atmaten-is ruḥen ɣer Cakim ad ksen lmal n baba-tsen. Amɣar yenna-yas i Yusef, Atmaten-ik ɛni ur ksen ara lmal di Cakim? I ak-ceggɛeɣ ɣer-sen. Yenna-yas, yenna-yas, Aql-iyi. Baba-s yenna-yas, Ruḥ, Teẓreḍ ma bxir ay llan watmaten-ik, ma ur ten-yuɣ wara lmal. Err-iyi-d s lexber. Iceggeɛ-it akken seg uzaɣar n Ḥabrun, Yusef iruḥ ɣer Cakim. Akken la yettnadi di lexla, imuger-it yiwen urgaz, yesteqsa-yas, yenna-yas, Acu i tettqellibeḍ? Yusef yenna-yas, La ttqellibeɣ atmaten-iw, beɛd akkin-iyi-d anda ksen. Argaz-nni inna, Ruḥen sya, alxaṭas sliɣ-asen qqaren ad nruḥ ɣer ddutan. Yusef iqelleb atmaten-is yufa-ten di dutan. Walan s lbeɛd. Uqbel ad yaweḍ ɣur-sen, ḥellen-as ad t-nɣen. Nnan bway gar-asen, ata bu tirga, ibuḍ-d. Iyaw tura ad ten-nneɣ, ad ten-degger ɣer yiwen lbir-agi. Ad nini ičča-t lweḥc. Ad nẓer acu ara uɣalen tirga-ines. Rawbin isla ayagi. Dɣa yesselk-it seg ifassen n Senina. Ur tenkat ara s tiyita lmut. Rawbin ina-yasen ur zizlet ara idammen. Tegret-tt ɣer lbir ilan di lexla, ur srusut ara afus-nwen fell-as. Yebɣa ad t-isselk seg ifassen-nsen, ad t-yerr i baba-s. Mi wwet Yusef ɣer watmaten-is, kksen-as tajlabt-is, tajlabt taɣezfant n yilsa. Ṭṭfent ḍegrent ɣer lbir. Lbir-nni d ilem, ulac deg-s aman. Ubeɛd qqimen ad ččen. Imi refden s wallen-nsen, walan lqafla n Ismaɛiliyen i d-yusan si lǧelɛad. Iluɣman-nsen ɛban tɛeṭṭart, aselɣar d lmer nni ara awin ɣer Maṣer. Dɣa yenna Yaḥuda i watmaten-is, Acu ara nerbeḥ ma nenɣa gma-tneɣ, eh, neffer idammen-is? Iyaw ad ten-zenz yismaɛliyen, ur ten-ttlusu ara afus-nneɣ fell-as, lxaṭer d gma-tneɣ, d aksum-nneɣ. Atmaten-is uɣen awal-is. Mi d-ɛeddan ttaǧǧar Midyaniyen, jebden-d Yusef, ssufɣen-t-id ɣer Seglbir, zenzen-t s ɛecrin d wru Ismaɛliyen, wwin-t ɣer Maṣer. Rawbin yuɣal-d ɣer lbir-nni, Yusef ur yelli ara zdaxel. Icerreg s lebsa-s, yuɣal ɣer watmaten-is, yenna-yasen, Aqcic-nni ulac-it, i nekkini sani ara ruḥeɣ? Ṭṭfen tajlabt n Yusef, zlan aqelwac, Bɣan tajlabt-nni d igdamen. Ceyyɛen i baba-tsen tajlabt-nni taɣezfant, nnan-as, Ata wayen i nufa. Aql ma d tajlabt n mmi-k neɣ ala. Baba-s iɛqel-itt, inna, D tajlabt n mmi. Ičča-t lweḥc. Yusef ibḍa tiqeṭṭiḍin. Icerreg lebsa-s, yuqem tacekkart ɣef ammas-is, aṭas i iḥazen fem-is. Irkul warraw-is d issi-s, usan-d ad t-ṣebren, lameɛna yugi ad ittuṣebber inna s lḥazen ara ṣubber mmi deg uẓekka. Ittru ɣef mmi-s Yusef. Ila yiwen nniḍen zik idewɛen i baba-s di kulci, yeɛni Sidna Ɛisa ittusemman d Mmi-s Ṛebbi, imi idewɛa-yas i Ṛebbi. Ṛebbi iceggeɛ-it ɣer wat ddunit, ad ten-isellek si ccer, am akken Yusef ittuceggeɛ i watmaten-is. Lmeɛna at ddunit ttwaɣelben s tismin fell-as, am watmaten n Yusef. At ddunit nufeqen fell-as, bɣan ad ten-nɣen Sidna Ɛisa am akken bɣan ad xedmen watmaten n Yusef. Lxaṭi Sidna Ɛisa idewɛa-yas i baba-s deg kulci. Iqebbel lmut-nni i wakken ad yuɣal d amsellek n kul win itteklen fell-as i leɛfu n ddnub. Ddnub i yellan d ccer ameqqran i yeɣlin ɣef bunadem imi imawlan neɣ imezwura nufqen ɣef Rebbi. Ṭṭaɛa ittawi lbaraka mačči kan i nukni, lameɛna diɣen i wiyeḍ. Ittwektab am akken s lɛaṣug yiwen bunadem aṭas i yuɣalen d imednuben, akken i steɛɛan Sidna Ɛisa aṭas ara yuɣalen d iḥeqqiyen. D wɛat ihi i lebɣi Ṛebbi fell-awen, dɣa ad tafem lbaraka. D wɛat diɣen i lḥukkam i yessers Ṛebbi ad iḥkem fell-awen, dɣa ad tili lmɛacra d lmaḥiba deg way gar-awen, akken i d-inna Ṛebbi.

102 38 Grenoble France ad ɛawdeɣ s taqbaylit tabwaṭ n tibratin 102 38 Grenoble Fransa Ceggɛet-aɣ ladres-nwen dɣa ad kun-ceggɛeɣ kra n tektab s taqbaylit neɣ s taɛrabt neɣ s tefransist. Ḥassiset mkul ssebt ɣef lweqt-agi i ṣṣut lḥuriya s taqbaylit. Yerna ur ttut ara lexbar n lxir, nnuba yettilin mkul ssebt deg yiḍ ɣef leḥdac ɣer rebɛa deg Lezzayer, ɣef leḥdac ɣer rebɛa deg Fransa. Ad ken-ibarek Rebbi.